Ech hat viru kuerzem, no der Pressekonferenz, déi de Minister ginn hat, hunn ech mer déi verschidden Artikele ugekuckt an der Press an ech muss soen, d'Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek hat de beschten Titel getraff, Unbedarft in die Digitalisierung. Geschriwwen och vun engem Journalist, dee sech tatsächlech och nach gutt auskennt. Besser kéint een d'Approche vun der Regierung an dëser Matière net op de Punkt bréngen. Här President, an der Intro vum Regierungstext, wat e Kondensat ass vu Floskelen ouni déifgrënneg Iwwerleeung, do steet, et soll een d'Innovatioun fërderen. Kléngt gutt, allerdéngs ass et esou, datt d'Regierung Innovatioun a Fortschrëtt verwiesselt. Dat eent huet mat deem anere recht wéineg ze dinn. Méi schlëmm nach, de Fortschrëtt am soziale Sënn, am befreiende Sënn, am ökologesche Sënn bleift ganz staark op d'Streck leien. Et gëtt haaptsächlech vu Business-Opportunitéite geschwat. Business-Opportunitéite fir wien a firwat, dat bleift am Raum stoen. Oder besser gesot, et gëtt een den Androck net lass, datt ee schnell versteet, wien de Gewënner wäert sinn a wien de Verléier wäert sinn. An de Gewënner schéngen net d'Mënschen ze sinn. Ech muss och zouginn, Här President, datt, wou ech fäerdeg war mat der Lektür vun deem Regierungspabeier do, do ass et mer elle ginn. Ech géing och jidderengem uroden dobausse sech deen Text unzedoen während der Summervakanz, wann et vläicht reent, wee weess, oder wéinstens en Deel dovunner ze liesen, fir sech wéinstens mental dorobber virzebereeden, op dat, wat déi grouss privat Firmen mat hire Collaborateuren, also d'Regierungen, alles wëlles hunn. En gros, den Text ass flou. Et ass eng Ureiung vu Schlagwierder, Big Data, Internet of Objects, Intelligence artificielle, Blockchain, Smart City, doriwwer kéint een och laang diskutéieren a vill méi kritesch diskutéieren, mee dat alles ouni richteg Kohärenz. Et ass sou eng Aart Patchwork. Näischt gëtt explizitéiert, alles gëtt iwwerflächlech presentéiert an op kee Fall ginn et politesch seriö Iwwerleeungen a bestëmmt och keng philosophescher Natur. Firwat och? Well um Erhinn geet et jo net ëm de Mënsch, dat ass dat eenzegt, wat kloer aus deem Pabeier erauskënnt. Dach, et dréit sech schonn ëm de Mënsch, awer esou, wéi et sech an der Landwirtschaft, ëm d'Déieren dréint, wéi mer dat virdru gesinn hunn. Well esou wéi een Hunneg vun de Beien bezitt, esou wéi een Eeër vun den Hinger bezitt oder esou wéi ee Mëllech vun de Kéi bezitt, esou wäerten se Date vu Mënsche bezéien. Ech wëll, datt jiddereen och dobess versteet, ëm wat et wierklech geet. Et geet net ëm d'Verbesserung vum Liewen vun de Mënschen, well dat kéint ganz aneschters goen. Et geet ganz kloer ëm d'Uneegnung duerch global private Firmen vun allméiglechen erdenklechen Daten, déi Mënschen produzéiere gratis, well mer, mir si jo Mëllechkéi, gratis, fir dorauser e Maximum vun Rendement ze erzielen, erzilen. An dofir ginn et natierlech och eng ganz Hellewull vu Mëttelen, vun Objeten, déi solle geschafe ginn an déi eis esou verkaaft ginn, wéi wa se mënschlech Besoinen erfëlle géifen, well déi batter Pëll muss ee jo verséissen. Oder et mécht een och e bësse Greenwashing, well et kann een och nach de Leit verkafen, datt een doduerch Ekologie kéint maachen. Alles gëtt autonom, den Auto, de Frigo, d'Haus. Ech vergiessen nach bestëmmt aner Saachen. Um Enn fält engem op, datt just nach ee klengen Detail guer net méi autonom a selbstbestëmmt ass, nämlech de Mënsch selwer. Deen huet nämlech seng Autonomie de Maschinnen ze opferen. Prinzipiell och, ech hat dat schonn d'lescht Kéier ugedeit, ech hunn och mat Leit driwwer geschwat, esou e bëssen esou am Virfeld vun dëser Debatt, da schwätzt ee mat de Leit, wee wëllt, En autonomen Auto, bon ech hu viru kuerzem mat engem Kolleg hei geschwat, deem gefält dat, mee mech hat net. Wee wëllt deen heiten, dee klëmmt net an engem autonomen Auto, dat soen ech iech direkt. Also ech wëll esou autonom bleiwe wéi méiglech an ech gesinn och net d'Utilitéit dovunner. An tatsächlech besteet jo och d'Gefor, well wa mer wëllen d'Mobilitéit verbesseren, da muss een op ëffentlechen Transport setzen an net op autonom Autoen, wou ech engem Algorithmus u sech, engem Algorithmus meng Mobilitéit an deemno wéi och meng Sécherheet muss opferen. Dat alles wäert natierlech och eng Partie Daten, do wäerten Date gesammelt ginn, fir ze wësse wou ech ginn, wat ech maachen, wéini, wou. Wie kritt déi Daten? Anscheinend, d'Uni ass jo amgaangen dorobber ze schaffen. Dat si brillant Leit, intelligent Leit, déi dorunner schaffen a si sollten hir Intelligenz fir wierklech nëtzlech Saache benotzen. Allgemeng wollt ech och nach eng aner Iwwerleeung lassginn. Et schéngt esou ze sinn, an dat fënnt een am Pabeier och erëm, datt, dat hunn ech virdru gesot, eng Konfusioun besteet tëscht der Notioun vun Innovatioun a Fortschrëtt. Eng Innovatioun ass u sech eppes Neutrales, dat heescht, datt et eppes Neies ass, eppes, wat et virdrun net gouf. D'Atombomm zum Beispill war eng Innovatioun am militäresche Beräich. War et e Fortschrëtt? D'Leit streiden doriwwer. Ech hunn do meng kleng Iddi, ob et e Fortschrëtt war. Warscheinlech net. Huele mer och zum Beispill den Iwwergank vun der feudaler Gesellschaftsuerdnung, Zur industrieller, kapitalistescher Gesellschaftsuerdnung, déi gouf jo och begleet vun technologeschen Innovatiounen, an niewebäi gesot, et sinn net déi technologesch Innovatiounen, déi den Iwwergank produzéiert hunn, mä eng Neiuerdnung vun de Produktiounsverhältnesser, déi jo och net vun haut op muer geschitt sinn. An dat hat zur Folleg, datt e wuessenden Deel zum Beispill vun der schaffender Bevëlkerung, déi virdrun landwirtschaftlech aktiv war, awer an Ofhängegkeet zum Leenshär war, lues a lues an der Industrie geschafft huet. An de Statut huet geännert, vum Bauer, dee vu sengem Leenshär ofhängeg war, zum Salarié, dee vu sengem Patron ofhängeg war. An do muss ee sech och d'Fro stellen, Wou war de Fortschrëtt, wann ee sech dorobber verstännegt, iwwer d'Notioun Fortschrëtt am Sënn vu méi individueller Fräiheet a méi individuellem a kollektivem Gléck? De Bauer, deen um Feld schafft an en Deel vu sengem Ertrag dem Leenshär weidergëtt, oder den Aarbechter an der Fabrick oder an der Minn, deen en Deel vu sengem geschafenen Ertrag vu sengem Patron a Form vun engem Salaire zréckkritt. Wou ass do de Fortschrëtt? Wee war méi glécklech? Weem ass et besser gaangen? Hunn d'Innovatiounen deen een méi glecklech gemaach par rapport zum aneren? Oder waren d'Innovatiounen nëmme nei Mëttelen zur weiderer Ausbeutung vun der mënschlecher Aarbecht? Et ass schwéier, dat esou ze beäntwerten, mee ausschlaggebend ass, datt keen a Wierklechkeet fräi ass an datt déi zwee, engem aneren ausgeliwwert sinn. De Fortschrëtt, wéi jo och net, wéi jo och net, wat fir eng Maschinn, ass jo och net dat, wat fir eng Maschinn ee bedéngt, mee weem gehéiert d'Maschinn a wee bestëmmt, wat mat der Maschinn geschitt a woufir, fir wat ze maachen an net ëmgedréint. An do si mer bei der Kärfro vun der sougenannter digitaler Revolutioun, ech géif an deem Kontext en anert Wuert benotzen, mee ech huelen dat emol, ukomm. Et gi Leit, déi behaapten, an ech mengen, de Rifkin mécht dat och, wann ech dat richtig verstanen hunn, äh, oder wien ass dat, de Rifkin? dat ass den neien Härgott. Äh, also ech hu meng Idee iwwer de Rifkin. Äh. Ech meng, dat ass en Hochstapler. An ech mengen, äh, esou ee soll een net bezuelen, eng Regierung soll dat net maachen. Ech sinn net deen Eenzegen, deen déi Meenung deelt, an déi meescht, déi sech auskennen, soen dat och. An esou Leit, bon, et sinn awer esou Leit, déi soen, okay, bon, de Marx, deen hätt sech an deem Sënn geiert a senger Iwwerleeung iwwer d'Ophiewung vum Kapitalismus an deem Sënn, datt déi digital Revolutioun erméigleche géif, datt duerch déi nei Technologien een dat produzéiere géif, wat een och consomméiert an datt et och zu engem Ausstierwe vun der Geldwirtschaft Komme kéint. An da wiere mer an enger Aart postkapitalistischer Uerdnung ukomm. Dat ass awer a mengen Aen eng falsch Analys, well de Marx net d'Geld am Zentrum vu senger Analys vum Kapital stellt, mee d'Wuer an de Rapport vum Mënsch zur Wuer, deen hie produzéiert, och fir seng Besoinen ze befriddegen, mee ausschlaggebend ass nach, ween iwwer d'Schafung. vun der Wuer bestëmmt. Elo mat der Approche vun der Digitaliséierung, wéi se vun der Regierung virgestallt gëtt, stellt sech d'Fro vum Mënsch selwer als Wuer. Dat gesäit een am beschten, wat de Big Data ugeet, wéi et och am Pabeier vun der Regierung steet, Data driven innovation. An do gëtt et eng Gemelle. Ëm wat fir eng Donnéeën geet et? Weem seng Donnéeën sinn et? Dorobber kritt ee keng Äntwert. Ween ass en charge vun der Kollekt vun dësen Donnéeën? Wäerte privat Entreprisen en Zougank hunn zu dësen Donnéeën, déi zum Beispill déi ëffentlech Verwaltunge kollektéieren? Wat geschitt dann mat dësen Donnéeën? Op all déi Froen gëtt et keng Äntwert, obwuel d'Regierung elo schonn capabel misst sinn, eng kloer Äntwert ze ginn, well et ass eng politesch Fro. Am Allgemengen, an dat zitt sech wéi e roude Fuedem duerch den Regierungstext, si mer mat enger permanenter Vermëschung tëscht private Firmen, an ëffentlechen Déngschtleeschtungen tëscht privaten Interessen an imaginéierte Besoine vun de Mënschen. Natierlech kéint ee soen, et ginn och nach Garde-fouen, wéi d'Commission nationale de la protection des données, an da si mer gerett. Ech zitéieren ee Saz, dee méi wéi bedenklech ass, an dat am Kontext vun de sougenannten Internet des objets, dat heescht déi interconnectéiert Maschinnen, déi eisen Alldag bestëmme sollen,

An enger anxiogéner Gesellschaft, an enger Gesellschaft, déi och ëmmer méi inegalitär gëtt, gëtt net méi sech d'Fro gestallt, firwat se inegalitär gëtt. Iergend eng Kéier liewe mer an enger Gesellschaft, wou ee wierklech en Haus huet, wat total iwwerwaacht ass, well mer an enger Societéit liewen, wou Trouble sinn, well se inegal ass. An et stellt ee sech net méi d'Fro, firwat Déi Inegalitéit, wouhier déi kënnt a wéi ee se ka léisen op politeschem a sozialem Niveau. An dat alles gëtt duerch déi sougenannte artifiziell Intelligenz, also algorithmesch Berechnunge gereegelt. En plus ass dat Wuert artifiziell Intelligenz e bëssen iwwerdriwwen, mee doriwwer kéint een eng aner Kéier diskutéieren. An natierlech gëtt ëmmer alles ënnert engem reng individualistesche Bléckwénkel gekuckt. Et gëtt vun individueller Sécherheet geschwat, awer ganz seele vu kollektivem Gléck, vu Solidaritéit, vu Mënschlechkeet. Dat sinn alles Wierder, déi net an deem Pabeier virkommen. Mol net op Englesch, fir datt wéinstens d'Hipster et verstinn. An et geet weider, La digitalisation offre de nombreuses perspectives de changement dans le monde du travail. Jo, allerdéngs, et ass schonn am gaangen ze geschéien, zemools am Ausland, wou ëmmer méi Leit an enger Scheinselbststännegkeet gerode sinn, well se eng Partie vu Servicer, Ubidden, mee si sinn ëmmer ofhängeg vun engem Ubidder, vun enger privater Plattform, déi och ëmmer méi hir eegen Aarbechtskonditiounen festleen. Dat steet och am Dokument vun der Regierung, mee et gëtt net kritesch gesinn. Héchstens gëtt gesot, et wier en Defi, wat dat och ëmmer heescht, mee et wieren och Opportunitéiten. Ech verstinn déi verklausuléiert a bürokratesch Sprooch. Dat heescht ganz einfach, am Geescht, mengen ech, vun de Leit, déi déi Iddi wëllen do bedreiwen, Jo, mir wëssen, datt déi nei digital Forme vun der Aarbecht Iech an eng nei Form vun Ofhängegkeet wäert bréngen. An dat ass dann den Defi, mat deem d'Gesellschaft an haaptsächlech Dir musst eens ginn. An d'Opportunitéiten, ah, et kann een domadder Fric maachen an d'Kiischt op de Kuch, d'Aarbechtsrecht wahrscheinlech och, ëmgoen. Et ass iwwert Teletravail geschwat ginn. Jo, do gëtt gesot, majo geet net drëms, dem Patron geet et net drëms, datt säi Salarié permanent connectéiert soll ginn. Dem Patron geet et nëmmen drëms, datt seng Aarbecht, datt de Salarié seng Aarbecht mécht. Mee dono, wee kontrolléiert de Montant vun der Aarbecht? Dem Patron ass deem egal, vläit kënnt d'Aarbecht um Mëtternuecht. Du muss doheem schaffen, kriss ëmmer méi, gëss ëmmer an, de Patron dee léisst dech vläicht a Rou, mee du weess, dass d'eng Deadline hues fir déi Aarbecht ofzeliwweren an d'Aarbecht häuft sech un. Wéi kanns de dech vläicht och nach verteidegen? Well an der Aarbechtswelt geet et jo drëms, wann ee Rechter kritt, déi Rechter déi sinn net vum Himmel gefall, déi Rechter déi kommen dovunner, datt Leit op enger Aarbechtsplaz sech organiséieren an heiansdo musse verteidegen. An Télétravail? Do geschitt eng Isolatioun vun der Aarbechtswelt. Ech selwer, ech si jo Deputéierten, ech kéint jo immens vill Télétravail maachen am Prinzip. Ech gi just an d'Kommissiounen an esou weider. Also et ass ganz seelen, datt ech doheem schaffen, wierklech wann wierklech net méi aneschters geet. En plus doheem hunn ech d'Tendenz dann aner Saache wëllen ze maachen. De Frigo ass net wäit, deen ass zwar nach net autonom, et ass e Dommeten oder ech gi raschten an dann ass et eriwwer. Mee ech ginn express nach op meng Aarbechtsplaz, well do d'Mataarbechter sinn an esou weider, well ech dat och brauch. Ech muss mat de Leit schwätzen a well ech net méi domm ginn, wann ech mat de Mataarbechter schwätzen. Bon, ech brauch mech net gewerkschaftlech ze verteidegen. Dee Problem hunn ech als Deputéierten net, mee vläicht op enger anerer. Vill Leit hunn dat. An dat ass eng grouss Gefor. Teletravail, ech soen net, datt een dat einfach muss ofleenen. Mee et soll ee sech dat gutt iwwerleeën. Et soll ee sech och gutt iwwerleeën, wann ee vun de Gafam schwätzt, do ginn et awer och scho vill Reportagen iwwert d'Leit, déi fir déi Entreprisë schaffen an déi wierklech reegelrecht, well déi Veraarbechtung vun Donnéeën an esou weider, déi gëtt och net vum selwe gemaach. Dës Dausende vu Leit, déi an deene Betriber schaffen, de ganzen Dag viru Computeren, déi och gemobbt ginn, déi wierklech ausgepresst ginn bis zum Geet-Nicht-Mehr an déi och eng relativ oninteressant Aarbecht musse maachen. Här President, ech huelen nach meng fënnf Minutten. Haalt nach aus e bëssen. Et gëtt och vill vu neie Besoine geschwat. Ech weess nach ëmmer net, ëm wat fir eng nei Besoine et geet. Ech hunn awer am Dokument kee Besoin entdeckt, dee mir feele géif, an d'Leit jo och net. An dat steet awer och witzegerweis am Dokument, do si mer erëm bei den Objets connectés, fir 63 Prozent ass den Haaptgrond, fir keen Objet connecté ze kafen, quitt datt se et vläicht scho gemaach hunn, ouni ze wëssen, de Manque d'utilité. D'Leit si lucide. Dofir gleewen ech och net ëmmer un all déi Geschicht vun der Digitaliséierung. Ech mengen, et kann ee vill driwwer schwätzen, villes wäert vläicht net, realiséiert ginn. An ech menge villes, vill Saache wäert de Leit net akzeptéieren. Här President, ech wëll net soen, datt technologesch Innovatioun am digitale Beräich systematesch ofzewiere wieren. Mir benotzen se elo schonn, vläicht net ëmmer gutt, vläicht och schonn ze vill, mee si kënne gewësse Besoinen, déi et elo scho ginn an déi et scho laang ginn, Vereinfachen, dat ass richteg. Ëmsou méi ass et wichteg, datt och Kanner domadder kënnen eens ginn. An do stellen ech mer awer och eng Partie Froen iwwert deen ominöse Programm vun der Éducation nationale, den Digital for mat enger 4. Education heescht. Mir sinn am Educatiounsministère, bon, egal. An do gëtt och erëm vun Defie geschwat. Mee déi Defien, Dat sinn net d'Gläichheet tëscht de Mënschen oder de Geschlechter, dat sinn net déi vun der Demokratiséierung vun der Schoul, dat sinn net déi vun der fundamentaler Afrostellung vum inegalitäre System, an deem mir liewen, oder iwwerhaupt de Mënsch z'emancipéieren. Neen, den Defi ass déi total Digitaliséierung, déi ee sech net entzéie kéint. Digitaliséierung ass keng Optioun. op déi e fräie Mënsch kann zréckgräifen oder net, mee et ass deen eenzegen méiglechen Ausgank. D'Kanner solle scho fréi an d'Matrix eragezu ginn. An do komme mer och konkret zu gewësse Mesuren ze schwätzen, zum Beispill andeems den Enseignement dematerialiséiert soll ginn, datt d'Kanner mat Tablette solle léieren ëmgoen, wat fir eng Software dofir benotzt gëtt, Dat soll net a Fro gestallt ginn, mee et schéngt net déi fräi Softwaren ze sinn. Mee do sollen d'Kanner scho ganz schnell dann an de Schouss vun de GAFAM geluecht ginn. An niewebäi gesot, wa Google heihinner kënnt, dann huet dee grousse Grupp, deen a mengen Aen eng Gefor duerstellt fir déi individuell Fräiheeten, nach méi Drockméiglechkeeten, fir sech hei och duerchzesetzen.